E ta impresionante pa mira e kantidat di reakshonnan ku nos a bin ta haña riba e diferente episodesnan ku nos a bin ta hasi. E diferente reakshonnan di un manera hopi positivo kon e diferente historianan ku nos a bin ta kompartí ta toka bida realmente di hende ku tambe por sinti nan mes konektá ku loke nan ta skucha i siña tambe kon pa kada un di nos den nos ambiente, den nos manera, por enkontrá Dios den nos ambiente. Anto awe, un bia mas, nos tin un otro èpisode sumamente interesante den kual nos ta ban sigui e proseso aki di The Journey, kon nos ta kana ku nos propio eksperensha i yega mas serka di Dios. P'esei, Mi ta gradici inmensamente Jonathan cu ta hunto cu nos. Algo diferente for di e diferente otro guestnan ta cu ora cu Jonathan mes a keda impacta pa e diferente historianan cu el a tene den e episodesnan cu a bay prome, Jonathan mes tambe a indica, bo sa, mi tambe ke comparti di e manera ey, laga otro scucha cu en berdad ni mas ke con dificil bo situacion ta. Dios ti y Dios ta presente cho nan ta welcome. Danki Pastor Curtis. Hopi hopi danki pa ta huntu cu nos, danki pa bo mes sinti e deseo di bini y bandrenta e dialogo aki y di conta nos comunidad ken ta Jonata y kico Jonata tin pa share cu nos. Mi conoce bo hopi tempo, nos a comparti hopi momentonan huntu, pero cu mi sa share cu nan ta deseo es nos ta caya den riba nos propio experiencianan huntu. Ya Jonata, mucha muhe. Hoben, paso edad ta un number, ami ta kier tur bai hoben, paso ke men hoben gusta enjoy di su bida, diverti i despues di bo pasa experencia den bo bida bo ta cuminsa disfruta di cada minuut cu bo haya, pasobra, eigenlijk cada minuut cu nos tin den nos bida ta un regalo di Dios. Amen. Mi ta enjoy anto ya mi gusta mi ta trece mi parti di experiencia menos dushi, laga mi no bisa menos dushi, mi no ta bisa malo pasobra tur cos. E ta un proceso di crecemento. Si, e ta un proceso di crece anto Dios duna bo un cruz mas fuerte cu bo por carga. Correcto. Semper loke cu bo haya pone riba bo bida ta paso Dios sa cu hey e por e. Sigur, sigur. Anto ami a saca mi les for di mi experiencia cu mi ta tin. Anto, tur dia di nobo mi ta bib'é segun di loke Masiya i. Korekto. Djuna ta bisa tambe bera bo ta gusta enjoy di bida, bo ta selebrá bida eingelik. Kada bes ku mi haña un chèns. Den es área ei tambe mi konosé bo hopi, nos a bai grupo di orashonnan huntu, pero huntu ku esei tambe nos a tin diferente momentunan ku nos a sali bai fiesta, bai gosa. Esei tantu promé ku mi a bira pastor, den mi proseso di enseñansa tambe nos a sigui sali na. Multiple ocasion, bo ta un persona cu gusta musica. Correcto, mi gusta baila. Musica e un parte cu ta alegra bo vida. Sigur. Anto mi ta kere cu um, bo no tin cu sali pa bo tin ta pensa, ei, salimentu no, ta cos di mundo, no. Bo por sali goza sanamente. Sigur, sigur. Anto cada bia cu nos sali, tin bia tin e ta puntra mi, ei, bo ta sali cu pastor? So nan si di kon e ta un hende normal anto mi ta haña great kon e ta meskla, un pastor ta meskla huntu ku e pueblo pa mustra nos tambe ku hey, nos ta hende, nos ta hende i nos tambe tin nos nesesidatnan pa nos enjoy. Sigur, sigur. I bo sa tambe, por ta hopi hende no sa. Mi ta kontento pasobra bo ta menshona esaki, pasobra mi por share un tiki di mi mes eksperensha den nos famia. Mi wela tabata un hende ku gusta baila masha hopi mes. Mi mama ta un hende ku ta gusta baila masha hopi mes. Ami ta un hende ku ta stima baila masha hopi mes. Mi tin un primo ku inkluso ta doño di Sal Si Puedes na Hulanda, dus el a habri diferente dans school na Hulanda. Pues músika i bailamentu ta parti di mi, p'esei hamas i nunka lo mi por kambia esei basá riba opinion di hende. Mi ta kere tambe ku músika ta un. Arte cu tin un impacto psicologico riba nos bida. Con bo laga. Pasobra mi mes ta make me, ora mi ta sinti mi down, ora mi ta sinti mi preocupa, hopi bia musica ta yuda cambia bo gevoel y como ta sinti. A mi tambe, hopi bia ora mi ta sinti mi down, mi ta gewoon cu e mi telefoon, subi YouTube. Anto. Mi ta laga e playlist bai. Sigur. Ke mene dori segun ku bo ta tende bo ta kuminsá kanta mei, bo ta baila un tiki anto bo ta lanta dònt meinta, pero ora bo tende e muzik ey bo E ta alegrá bo. ta yena bo ku energia, Sigur. un energia positivo pa bo por sigui. I si nos ta sinsero, por ehèmpel ora bo skucha sierto gospelnan, Korekto. e manera kon e ta hinká Bo asina profundo den un eksperensha di Dios i un orashon ora bo tende e palabranan. Manera tin un gòspel ku mi ta gusta masha masha hopi mes, kual nòmber pa un motibu òf otro a slep for di mi mente, mi ta keda mas aki rato sigur lo e bini bèk. Segun mi e mucha muhé Chantal ta kant'é i segun mi e yama Bin yena mi, bin yena mi. Un bes mas mi ke mi kòp basha over. Anto mi ta llega tike asina profundo den cual no solamente bo por toke ora cu bo ta tristu pero bo por toke incluso ora cu bo ta alegre. Mi ta corda for di e cantica ey a sali un inspiracion hopi fuerte cu mi ta kere ta Dios a inspira mi tambe den esey. Pa laga nos kòrda ku Salmo bintitres ta bisa nos, Señor ta yena bo beker laga e basha over, loke ta den e beker ta di bo. Correcto. Loke ta basha over nos ta kompartí ku otro. Bo ta kompartí, pasobra esei ta e èkstranan ku Dios a duna bo. Pa abo duna bek. Generoso, ser generoso ku otro. Korekto. Esei mi ta haña great pasobra ora bo duna bek bo ta haña un otro satisfakshon. Siguro. Ba lanta ba skucha e musik, el a yena bo, bo haña energia, pero bo tambe a duna bek. Siguro. Anto ora bo duna bek aki bo ta bolbe haña un otro bendishon atrobe. Anto di kada, for di, mi ta bisa for di kada kos, for di kada minüt den bo bida semper bo tin ku saka e parti positivo. Su bida por donabo hopi cos negativo, pero si abo saca e parti positivo, e ta bay bon. con bo laga? Ando un di e cosnan cu mi ta kere, siguiendo riba esaki, Jonathan, un di e cosnan cu mi ta kere ta cu hende mester siña respeta loke ta den e beker cu ta pa esun cual ta su beker. Correcto. Anto respetá ku e hende ta share ku bo loke basha over. Anto tin bia tin hende ke tuma inkluso loke ta den bo beker pa motibu ku nan ta preokupá solamente i únikamente ku loke nan tin mester, nesesidat di dje òf gana di dje i no ta realisá. Ku meskos ku nan tin sierto nesesidatnan, otro tambe tin. Anto ami ta mir'é tòg di un otro un tiki diferente, so ami ta mir'é ku tin bia nan no ta para ketu ku loke ku tin den e beker ei ta loke ku abo komo persona a traha p'e. Korekto tambe. Si bo kere mi no tin problema, pero puntra mi kon m'a yega na dje. Korekto, Laga mi korekto. tambe guia bo, laga mi yuda bo pasobra Korekto. tin bia nos ta misa no e hende mi por siña for di Tur hende bo ta siña. Ami grandi ta siña te mia den un mucha. Ke men ami ta bisa, den un bida semper bo ta keda siña, anto puntrami, ey kon bo a hasi esei? Anto laga no bisa bo, por tata algu ku Dios no tin prepara e pidi pa bo, pero tin un kos mas miño, pero dor ku Ama a duna bo un palabra of algu, bo tambe ta yega ku ey bo beker tambe ta kuminsá basha afó. Bibendi nos por mira ku e beker tin diferente faseta, manera bo ta bisa e tin esun tambe de kual. Kosnan ku ta den e beker ta loke abo mes a tra i lucha p'e. Anto b'a bisa esna bunita jornada den kual eigenlik loke nos ta bisando ta, No wak solamente e resultado final di un hende su bida, su logronan, pero wak su. proseso tambe, wak su sakrifisio tambe, wak kiko e mester a laga kai. Esaki ta hiba mi na un algu mi a lesa riba facebook kumbia di un persona ku ta basta konosí aki na Kòrsou tambe, den kual un bia mi ta kere na yega i komentá, si bo ta bo tin tal i tal kos komo propiedat, anto e di si, pasobra tempu ku otro tabata gosa, baila, keiru, ami tabata na kas den buki ta siña. Ora ku otronan tabata hasi esaki, ami tabata sakrifiká pa ami por dediká na mi estudio. Ki men di no wak e logro, pero wak e sakrifisio ku si bo tambe hasié, bo tambe por logra samsam ku mi. Anto tin bia ami ta bisa, por ta ami a hasi un sakrifisio hopi grandi, abo ta hasi un tiki ménos, pero. Tòg bo ta yega na dje ke men hopi bia bo no tin ku wak loke e, na e loke bo tin ku wak e kaminda ku ta hiba bo na esei. I ku kada hende su journey ta diferente, anto bo tin ku respetá esei. Esei, nos tin ku siña respetá, anto no, ami ta bisa no hasi yalurs. No cu disha cu esnan no ban respet'e, anto ban purba pa nos tur un dia porta enanan. Anto e ora cu nos ta grita. Anto ami ta willing, si ey, si mi a logra esaki, dicon mi no por yuda Pastor Curtis pa e tambe? Por yega un caminda. Correcto. Duna e hende oportunidad. Oportunidad pa logra. Si, ban push otro, ban yuda otro. Pasobra ora ami push, si ami logra, abo logra, e logra, al fin y al cabo nos tur a logra, anto di Corsou. ta logra. Jonathan bo sa den mi experiencia cu bo y bayendo back tambe riba loke nos a inicia den bo sharing den bo compartimento nos a papia di e hecho cu bo gusta musica bo gusta baila pero cu mi a conoce bo tambe un bida di oracion y nos tabata bay oracion hunto y e tempo ey ta bon sin ke compara. Muchu, pero tòg mi ke bisa ku e tempu ei nos tabata tin mit akeredor di e guia i lidernan ku tabata sostené nos gruponan. Nos por tabata tin un masha masha bon balansa entre nos bida spiritual i nos bida sosial i ku nos tabata purba lo máksimo posibel i komo hende por ta tin momentunan ku bo ta faya i esei ta. parti di nos journey, pero ku nos tabata purba lo máksimo posibel pa den e bida sosial nos keda karga nos eksperensha di fe i nos eksperensha di relashon ku Dios. Anto kiko ku presentá den nos bida diario manera a presentá den bo bida tambe kual nos ta ban papia riba dje? Bo por a hiba bo eksperensha di Dios den esei tambe. Tjonat a konta nos. Ok, ami ta asina ku awor aki bo subi se Djesun aña pasá. Djesun aña pasá. Mi ami ta hasi un operashon, operashon a bai malu i a resultá ku mi a bin haña mi ku kanser. Ke men mi a bai hasi un operashon ku e palabra kanser niun kaminda no tabata parese, pero. Kosnan a bai malu durante di e operashon i Miami ku kanser. Pues e kanser tabata un konsekuensha di un operashon esei dòkternan a determiná tambe? Si, paso m'a operá kister. Kister laga mi splik'é ta manera, laga mi bis'é un blas den bo paden, e ta yena ku un líkido. E kister si nan sak'é kompletu. Bo ta ok. E momento ku nan kòrta òf e kister kibra, e líkido ta malu. Ok. Kibè e líkido e ora ei. A plama kompleto den mi kuerpo a pone mi haña mi ku kanser. Ok, mi haña mi ku kanser, mi tan, mi tumor markers nan tabata asina alto ku nan di ey nos tin ku kuminsá awor. Normal bo ta hasi bo operashon, nan ta duna bo chèns di rekuperá i despues bo ta kuminsá ku bo hemo. A mi no. Despues di un sima i mei mester a kuminsá dirèkt ku hemo i m'a haña kuarenta i seis hemo den dos luna. Promé ku nos sigue nan jornada, kua tabata e lapso di tempu entre e operashon i abo haña e resultado ku bo tin kánser? Eingelik e tabata, bo bisa un siman i tres dia. Dus den un siman i tres dia despues di un operashon den kual eingelik lo bo ta verwagt di tende tur kos a bai bon, a bo por sigui bo ta yaña bo ku un notisia? Ami si fue ke mi a enferma kabe operá, nan a bisa mi ta tin un tiki kontratiempo ku mi nan no a bisa mi manera e operashon a bai malu òf nos a hasi tal tal kos o nos a kòrta e kister per ongeluk. Nò, nan di si nos a manda hasi un par di tèst. Mi di oké. Ban maki ta bira. Ami gewoon paso man op yega bira kister mas biaha y tur cosa bay bon. Despues di un siman y tres dia mi ta sali hospital bisa dja webs dja bierne den mami spoed bin bek. Ora mi a yega nan bisa ami si bo tin cancer nan ta para ta wardando bo awor aki na poli ki men un dja bierne mi herdia asi di pra. Boso boso a bay dokter herdia ahi? No caso dat mi ruma a disidi ke ta bay cu mi. Okay. Te ben e momento ku nan a duna ami e notisia, ami ma gewoon blank. Wen men bisa ma bai, ma bira gewoon blanco, mi no ta pensa nada mas, mi por a puntra nada. Ba, ba, ba vris na Vris e gewoon, momento. si. E di danki Dios, mi ruman ta tei huntu ku mi ku e a kuminsá puntra kiko tin ku hasi, ki ta e proseso ku tin ku sigui. E di e ginekologo operá mi a bisa, no, bo tin ku bai, nan ta pará ta wara bo na Poli. Oké, nos a sali, nos a bai poli e ora ei. Ora nos a yega nan, en berdad, e dòkternan tabata pará, ta warda mi pa sombra kiko a pasa, nan a haña un uitslag djarason di un pashènt ku tin un tumormarkers hopi haltu. Normal e mester ta entre sero pa dies, di mi tabata kuater shen ochenta i sinku. Pero nan no konosé e pashènt, no ta nan a oper'é. Ke men e oriná kuminsá ku e proses di buska e hende ke men nan ta tin dos dia ta buskando ken ta Jonata. E ori dja bièrnè nan a bin haña kontakt ku e dòkter, e dòkter a mandá mi mesora, mi mester a kuminsá haña hemo djaluna. Kiko tabata pasobra bisa berdad cu ba bira plen mi mes na bo lugar bo contando awor aki mes sin gaya mi me a bira ma ne simi mi tar blen pasobra mi ta bisa si ami ta den un situacion asina con lo mi reacciona anto tin bia tin hende ta pensa cu paso bo tin fe. Bo no por spanta of bo diu keda trankil sho nan get Esa real dan. e cosa ki ta riba tera no sta anta de el aira no sta fe ta un cosa real Yes. dus como hende Ne. ni mas ke cuanto bo ta kere den Dios Ni mas tin e con sintimento prepara nan bo ta ta. bini ariba Yes. bo por a identifica despues di e momento di blank ei bo por a identifica algun pensamento y sintimento cu a cuminsa pasa den bo? Mm, no, ma den aña ma keda sigur un tres dia. Den un Gewoon estado den manera di- den un estado di shock. Ke men, ami a yega un kaminda ku mi tabata ok, djaluna mi tin ku kuminsá tuma hemo, pero ta bezig weekend ku preparashon ke eseinan, pero ami no Bo no, tei. bo no tei, bo Mi no sa tei, mi kiko no ta realmente ta bezig, sí. nifiká. Mi no, e kos no a manera, laat ons bisa, bezink Juist. den mi ainda, ku hey, e kos ke ta pasando kubo, anto e ta bai yega nan na e proseso ku Bo tin bai tuma hemo. Anto atrobe awor nan ta bisa mi oke mi tin bai tuma hemo pero kiko ta hemo? Pasobra ami nunka a mak mi niun hende close di mi ku a bisa mi ey mi ta bezig ku hemo. Un kos su mi ta sa di hemo bo ka bai ta kai. E úniko kos ku mi ta sa, pero ki. Palobe bia ta loke ta impaktá un hende muhé tambe, pasobra e boka bei pa e ser muhé ta parti di su beyesa di ken e ta komo hende muhé. Esei so ami por bisa mi ta sa di Heimo. Kiko mas e ta? Kon bo ta hañ'é? Mi sa nada. Ke men, e wea rei, nos a bai, e dòkter a splika, pero mi no ta gaña. Mi tabata gewoon en blanko i despues, mi ta bikere, despues di ora Con mi sa cu mi tratamento eynan a manera bin sin ta pensa, Con bin m'a yega aki na nan? Anto e ora y tur cos ta manera preguntanan ta bin dilanti, pero e momento y tur pregunta ta sin contesta. Sin contesta, pregunta sin contesta. Y ta pone mi corda riba e cantiga di Gion, cual ta mi himno por cierto, It is What It Is. Anto Gion ta bisa di e cantiga aki. Yen pregunta sin contesta. Nto hopi di nos ta pasa den bida cu hopi bia preguntanan sin contesta. Anto tog mi ta keda bisa cu te dia di awe tin cierto di e pregunta na e mita manera nan ta keda manera nan ta bisa wat is, wat is si por ta mi a opera así con otro dokter, wat is si. Ke men si por ta mi no a hasi, mi no a hasi tal kos ku a hiba mi na e. Ke men e ta keda kosnan anto manda pasobra ta bisa e kantik dje yohonan ta hopi profundo, anto e ta relatá ku hopi bida di hopi hende pasobra bo tin hopi bia. I Jonathan bo sa den ora bo ta papiando riba esei ku ainda tin pregunta sin kontesta, mi a sor mi mente a bai riba e liturgia ku nos tin vooral ora nos ta hasi respons òf tambe misa di entiero tin un parti Den e orashon ku nos ta resa, komo e orashon nos yama interseshon, to nos ta pidi Dios pa realmente persona aki por haña kontesta na tur su duda, preokupashonnan serka Dios. Ki mende ku bèrdat por tin momentunan ku bo no tin kontesta riba e mundu aki i ku ta parse ku Dios ta keda gewoon ketu, e no ta papia. Pero i nami ta kere ta partinan ku Dios ta laga bo keda, anto i anos ku ta kere den ku tin un bida despues di morto? Mi ta kere i nan lo bo haña e kontestanan ei, pasobra. I si ta speransa? Si ta speransa ku nos tur tin ku un dia tòg lo bo bisa. Mas o menos cos ami tende mi ta puntra di kico cancer ta bini. Yes. Y me no ac, ese ta un pregunta cu. Ta un pregunta cu mi tambe ta haci tur dia. No tin e conte. Kico ta eigenlijk wake up? Anto traha mi wou tende si cu nos tur tin e celnan aki den nos curpa, pero kico ta pone cu nan ta, ami ta kere cu un di nan ta stress, dus mi ta mi ta mi ta kere si, pero mi no ta kere cu stress ta e unico factor si. Juist. Personal ta nos bay bek tambe tog na e proceso di chemo, si bo por conta nos cu e proceso aki a bay. Chemo eigenlijk ta via infuse bo ta haña, ke men ora nan yega bo ta mane ok kico mi debe haña, nan sal explica mi si bo tin cu bini bo ta haña tres siman di chemo cual ta bo ta keda hospital drenta djaluna mente bo ta sali te djasabra bo ta haña chemo durante cinco dia. Mi kuminsá e hemo, mi tabata kuminsá e hemo me bor mitad di dies y meinta kaba te tres ora tardi. Konstant, kontinú? Stret, sí. Anto eri e momento ku bo drenta hospital, e djaluna no ta pone bo na infuse pasobra bo tin ku keda haña líkido, hemo ta drai bo uit kompleto. Pa kolmo amo haña esun, e kür di mas fuerte ku ta bèpkür, ni kon pasobra e momento ku e kister a kibra, e kister ta tin e kansersèlnan den dje, e líkido, el a plama, ke men nan no sa unda lo a eskonde. Tur loke dòkter spliká mi ku, Ey, bo por haña mañan kanser na pankrias, pero meskos bo pone na stoma, ke mèn nos ta bin mata tur kos den bo kuerp, bon i malu, pa nos sa sigur ku nos a eliminá tur kos fe'e bo kuerp. Oke mèn? Bo tin ke bai haña esei. He, e prome siman, ok, pasobra bo ta un tiki fuerte ainda, bo a kaya sali di un operashon, pero bo ta. Pero ora e prome siman pasa, hemo ta tra hopi riba bo stoma, ora bo ta ta manda e likido den bo sanger, si. Mi a ta bai tra hopi riba bo stoma, mi a bai kas, tabata e prome siman ku nato no ta para, kome, saka, kome, aroha, kome, aroha. Ta mene, ok, laga nos ban. Pero di hinana ya caba, ami mi ta bay na Akai for di e prome siman. Wow. Ke mi ma bay mi di dos siman di hemo, cual ma keda un siman hemo. Significa pabo? Esaki ta un pregunta, door cu mi conoce bo. Mi sa ku e ta un pregunta dip, profundo i personal, paso kabei ta algu ku semper a marka bo beyesa i tambe bo ruman. Bo sa anto dos mi ta haña tin masha bunita kabei mes i semper bo sa a sa di usa boso kabei pa bai tantu ku boso kara, ken boso ta. An boso ta drecha boso kara tambe hopi bunita pa medio di makeup etcetera dus esey ta un agregashon mi ta kere na boso beyesa kaba pasobra boso an ta hendenan bunita pero boso kabei semper tabata algu hopi importante boso an tin kabei chikit y biaha ta lag'e krese un tiki ta kòrt'e ta hinke'e den style kiko e pèrdida di kabei a nifiká. Ecu tabata pa ami hopi hopi dur. Dikon, ora bo bai kas, e no a kuminsá kai mesora, despues un par di dia, bo ta lanta meinta, bo ta haña kabei na riba bo kusinchi. Ke men, e tabata un kos hopi, hopi duru, un proses ku, e, e, kon mi te hasi? Ora ama tuma desishon? No, mi ta laga un hende bin pela mi. Pasobra mi ta kere ku tur meinta mi lanta haña un tantu riba e kama, i ta hopi mas duru. Mi yo mi kita tur ya mi sa ku hei e no tei. Korekto. Ato e momento di kita nan ei e tabata emoshon bayora? Si pero no che tanti pero e tabata mas duru dikon ma laga un amigu di mi bini bin kusa pela. Na cas bien sie pa mi, anto lubidando cu su mama fayece di cancer. Kemen einanan el a dal mi di dos manera paso e Emma hurt e hende ei cu mi ta hopi bon cu ne, pero mi tambe tabata den e proces di pan costumbra. Anto sin sa cuanto tempo bo ta keda asina. Pero e mester expresa tambe cu e taba un momento duro pe e? E momento ei e no a exprese. El a expres'é achteraf, pero ami si a mira su reaccion ora cu el a caba di bisa pela mi, el a dici, Rrrr, pikito su cu nan bai e nomber ne? Bisa ayo. Mi bisa, Ando, e despues, despues at mas a tardi mi a bin corda cu e e e hende aki a pasa den tal y tal experiencia un par di aña pasa. Kimen e tabata duru p'e tambe y kimen mas haña ami cu dos. Mi sa sla eigenlik pa reu. Mi sa eigenlik a sinti un sentido di culpabilidad. Si, como a pidi e. Mi, mi ta kere cu, um, y mi por imagina mi bo sentimento na e momento ey, pero tin bia Dios ta usa cierto situacionnan tambe pa yuda un hende sigui journey cu cierto dolornan den nos bida, pasobra tin bia nos, den nos cultura, tin e pensamento di. Urba kita of schuif e doló poné un banda pa mi keda kom over fuerte siendo ku juis no ta asi bo fuerte pasobra bo tin ku deal kuné. Bo tin ku werke bo tin ku traha ku bo doló pa bo pasa der over. I ku bo por papia ku ante di dje manera bo ta hasi djornata i bo mes a bisa mi tambe ke share mi tambe ke konta. Sí, anto e ri mi a e ri ke la despues ku mi a laga kita tur mi kabeinan e tabata mas fácil pa mi a mak mi e ora ei sin e kabei. Sí, sí, sí. Pero ta e tabata duru sí, pero bo so bo ta kuminsá pensa, ok, kuantu tempu mi tin ku keda sin kabei? Kuantu tempu e kos ei ke ta dura? Ke mi a tabata apenas e promé siman so mi ta tin tras di lo, ma ainda falta e di dos. ke di tres ku nan a bisa mi. I ni maske kuantu hende bo tin rondó di bo, ni maske bo tin bo ruman ku ta hopi edá, pasobra bo ta bo so, ta abo so tin ku pasa dor di dje. Dus nan por bisa mi ta mi ta kubu, mi ta sostené, mi ta komprondé bo, pero ta bo so, so ta abo ta pèrdè e kabei. Anto ta yega un kaminda ku bo mes ta sula it af tur hende fi bo. I den, pasobra bo ta haña. Ta tin dia bo tin lanta houn ku mal beis pero no paso nada pasami pero mi tabata mane un tiki laga nos bisa rabia ku e proces anto i nan tambe por ta kuminsa kuestiona Dios dikon kiko mi a hasi pa merese kimin pero ku ta kosnan atrobe ku despues bo tin bisa bo sa. Nada no ta pasa por nada. Pero ta dos proceso masha normal mes bo ta mencionando of mi ta incluso bisa di tres tres etapa masha masha normal den rouw proces. E ta esun caminda ba bisa rabia, so e biahu rende ta rouw, bo ta bo ta yora perdida di algo, bo tin un momento cu bo ta rabia, bo ta cuestiona. Anto achteraf ta yega un momento tambe cu bo por acepta door di incluso usa e expresion tur cos tin su motibo. Pero pa bo yega eynan e ta un proceso, anto ta bon pa bo sa tur hende cu ta cu ta volg nos compronde si cu parti di un proceso di dolo y di yora bo propio perdida, sea ta di salud whatever, Ku tin momentunan ku bo ta ku bo ta e rabia, yora, kuestioná, inkluso negoshá ku Dios dor i bis'é, Señor, si e por saná mi, mi ta primintí Bo ku pa semper di mi bida lo mi hasi esaki? I di e kuestionamentu ku bo ta menshoná aki, bo por a haña kontesta òf bo mes a sinti ku bo. Ta tin cu haci algo extra. Mi no ta gaña, mi a haya mi ta busca ayudo profesional di un siholog cual a yuda mi pasa door di e proceso, anto e e siholog hunto cu mi oracionnan, anto mi ta gaña Salmo noventa i un, tabata un salmo cu a. Salmo noventa i un. Un salmo cu a yuda ami. Anto ku nan resando e salmi tur dia huntu ku e siholog mas bin pasa, anto mas bin komprondé i nan mas bin saka afó ku hey, e ta abo tin ku yuda bo mes pasa derover. Kiko den e parti di bo bida spiritual a yuda bo hopi aparte di Salmo nobenta i un? Mi ta kere e konosementu ku mi ta tin di. Otro versículonan di Bijbelnan cu ta bisa, Dios lo duna bo, ama tene hopi na e pida ei, Dios lo duna bo un cruz mas fuerte cu bo por carga. Correcto. Anto esey tabata un parti di mi ca yuda mi hopi, pero semper tambe mi a corda cu hey fey chikito nos ta bay oracion, nos ta haci oracion hopi, anto cu ey bo por hey tur cos bo por. Bo ta kere cu Dios tabata cu bo durante henter e proceso ei? Si mi ta kere, dicon mi mester a bay un di cuater siman? ku mi a bisa mi no ta bai. Pero a bini un ta tin un anochi di sanashon mi ta kora kla kla na misa di Santa Ana. Mi no por kor den mucha homber ka duna un testimonio, tabata mucha homber ja for ka bin konta ku e tabata hawon blut. Nto e a keda konfia Dios ku Dios a serbe aunke dokter no a bis'é no por hasi nada mas. Me apesar di bo falta di. Speransa, Bo ta bisa nos kiko ku bo pasa den keda konfia Dios? Bo ta mi a bai e anochi sanashon i ku hopi fe ku ei bo ta haña sanashon. I Nana mi a haña e manera e push pa bisami bai pa e di kuater siman. Pues, e sanashon no nesesariamente tabata un sanashon físiko promé, pero tabata un sanashon spiritual den kual. Bo ta sinti ku Dios ta yuda bo pa bo usa yais loke ta importante, e forsa di e Spiritu, pa asina i e forsa ei pone bo keda kòrda ku bo tin ku konfia Dios. Anto ayuno ta un di e disiplinanan spiritual ku ta yuda nos masha masha hopi mes pa voral ora nos kurpa no tin forsa. E spiritu den nos ei ta fuerte ku por inkluso duna nos kurpa tambe forsa. I ami ta kompara e ayuno asta ku loke mi a pasa dikon den ayuno bo ta liga mai algu ku bo gusta pa yuda bo krese spiritualmente. Den mi proses mi tambe mester a laga hopi kos ku mi gusta kai pa mi salu por yega un kaminda pasobra si mi keda hasi sierto kosnan. Mi ta hiba mi salú atras. Anto eri, meskos ku den ayuno bo ta laga algu ku bo gusta kai pa bo por yega mas serka di Dios, den mi proses tambe mi mester a laga kosnan kai pa mi por gana mi salú bèk. Den mente di hopi hende tin e pensamentu ku laga lòs ta nifiká pèrdida. Jonathan su eksperiensha ta bisa nos laga lòs ta yùis ganashi. Anto nos tin ku siña laga los. Chonata, hopi hopi danki pa share bo historia ku nos, danki pa dialoga ku mi di esaki i danki pa siña mi. I tur ku ta sigui nos, un laga los no nesesariamente ta un perdida, pero ta un ganashi. Basta bo tin motibunan dikon bo ta hasiele, i e motibu ei mester ta Dios. i bo propio kresementu i benefisio. Korekto. Dios benishona bo. Amen, pastor. Danki. Danki.